Wohu sɛ wiase mu a yɛwɔ no, Ɛyɛ a na sɛ yɛampɛ asɛm bi pom asibire a, ɛha adwene paa yie. Medi de akokoaa mpanin nsɛm na ɛnnɛ yi worehwɛ yɛn afiri akokoaa Asimedia. Me ne wo bɛtwetwe nkɔmmɔ a ɛfa depression ho. Ɔpanin sɛ, Sɛ wokɔhyia ɔpanin bi na ɔka kyerɛ wo sɛ ku akyekyedeɛ na tutu ne ho ma me a, ne nnyesoɔ ne sɛ, Aboko, sɛ woate, kyerɛ sɛ asɛm a yɛrebɛka no, ɛfa. Sɛdeɛ mereka no, mewɔ University of Education Winneba na ɛnnɛ yi Me ne Dɔkta Sefa na ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ afa depression ho, na di m'akyi wɔ bere a yɛrekɔ na yɛakodi nkɔmmɔ yi. Yɛatumi aba abeduru Dɔkta office. Mpanimfoɔ sɛ ɔpanin a ɔtena fi mma nkwadaa we nanka ne nsa bi. Yɛbu nankawefoɔ a ɛyɛ a wɔka ho. Ɛnnɛ yi, Dɔkta Sefa Owusu yɛ Dɔkta a kyerɛ sɛ wagye ne home naa wɔ University of Education. Yɛba Yɛba adesua mu a, dɔkta yɛ obi a wagye din paa yie na ɔkyerɛ adeɛ ma ɛkɔ youth no adwene mu. Na ɛnnɛ yi, ɔno na youth no nyinaa ma ho kwan sɛ yɛmmra na yɛmmɛsusu yɛn nsɛm ho nkyerɛ no. Na ɛnnɛ asɛm a ɛde baeɛ no yɛ depression. Yɛmma dɔkta akɔ aba. Dɔkta, mema wo akɔ aba. Yea, anua.
Na mpɔmu te sɛ? Nyame adom, me ho yɛ. Ok, Dɔkta, yɛsan nso ma ɔkwabaa de baa Akokoɛs Media, na ɛnnɛ yi, yɛrebɛtwetwe nkɔmmɔ, na yɛn nkɔmmɔtwetwe no mu no, ɛyɛ sɛ Buroni kasa mu yɛbɛfrɛ biribi sɛ depression, na akɔyɛ awuduro bi a seesei no ɛno na mmabunu no nam so de hwere wɔn nkwa. Ebia no wanhwere ne nkwa nko, na mmom no, ɛma ne daakye no, deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ nyinaa no, ɛpere no. Dɔkta, yɛbɛbisa sɛ, yɛka depression a, ɛne deɛn? Alright. Meda ase. Umm yɛka depression a ɛyɛ nneɛma mmienu. Oburoni sɛ feelings of despondency and dejection. Despondency no kyerɛ sɛ state of hopelessness ɛna dejection no nso kyerɛ sɛ sadness. Kyerɛ sɛ anidasoɔ nni hɔ. Ɛna anidasoɔ nni hɔ nti ama awerɛhoɔ a ɛmu wɔ den aba. Ɛno nti na ɛtɔ da bi a ɛba saa de mpo a na wahyɛ ne ho akɔmfo. Wo a ɔde ɛba saa na obi sɛ ah na koi paa na aduane yɛ dɛ sei na wo wakuku wo ho w'anim de nkwa no fam no eh nti yɛka bi kyerɛ sɛ nneɛma mmienu kyerɛ sɛ anidaso asa ama awerɛhoɔ abɛhyɛ nipa no ma kyerɛ sɛ ɔyɛ ne ho hwee ni na sɛ ebi a sɛ ɔgye ne nkwa firi ne nsam anaa ɔku obi anaa ɔfa kwan bi so ɛde hwɛ sɛ ɔbɛnya no yie afiri saa tebea bi mu. Ok Doctor yɛmmisa sɛ ɛɛ kwan bɛɛ so saa na depression yi ɛfa so yi ne ho adi? Na ɛyɛ berɛ bɛn ɛna yɛbɛtumi aka sɛ yare yi a ɛbɛtumi akɔ ɔse sɛ obi bɛtumi anya depression no ayɛ? Nneɛma no dɔɔso paa yi, ɛdɔɔso na mmom mɛka mu kakraa bi. Nneɛma a ɛkɔfa ba no ɛdɔɔso na mmom yɛyɛ mmabun yi deɛ mɛkeka mmabun no ho nsɛm kakra, metra deɛ akyɛ yie. Na ɛfiri sɛ mewie university two eh, in nineteen ninety three ɛna mewie first degree, makyɛ adeɛ saa all my life. Okay. Nti me ne, makyɛ adeɛ wɔ primary school, makyɛ adeɛ wɔ JHS, makyɛ adeɛ wɔ SHS, ɛna mesan akyɛ adeɛ wɔ university. Wow, ɛne sɛ adekyerɛ no deɛ. Papaapa, nti me ne wɔnom atu anamɔn. Ɛtɔ biribi a, obi tumi, meka sɛ secondary school bi a mekɔkyɛ adeɛ no, Na abaayewa abaayewa bi ɛkɔkye ne ba staff room na ɔkɔ fifie na ne sɛdeɛ ne ho si kɔ wafa parasol ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔmete suicide hey kyɛ sɛ abrabɔ no amee no adɛn nti na ɛkɔbaa saa ebia ɔhwɛ ne dormitory no a ɔwɔ no a nkurɔfoɔ bi ɔmo trank so a sardine Ti na pa ne samina ne ade ne sika. Obi wɔ hɔ a naawɔtwe biara yɛbrɛ no adeɛ. Ɔno nso so kɔtraa sukuu hɔ yi, obiara ammɛsra no da. Sukuu aduane no nko ara na ɔdi. Ɛnti ɔbisaa no sɛ, na me koraa deɛ mɛyɛ dɛn wɔ wiase? Ɛdeɛ me kuru ho koraa na afei deɛ me nan sa. Adeɛ me ho deɛ me deɛ abome anaa? Nti nneɛma bi tete saa te sɛ ohia. Obuo nso ayɛ physical abuse. Okay.
Ɛtumi ma obi yɛ depressed. Obi wɔ hɔ a na ɛyɛ obu no wɔ fie. Ɔma n'ani nka fie. Te sɛ deɛ mmarima yi a ayɛ wɔn ware na wɔagyae. Okay. Obuo nso ansa na ɔbɛware no de wɔn ne mmaa pii awo. Nti sɛ ɔkɔware a na ɛsɛ nkwadaa no akɔyɛ step children. Okay. Wɔma tie saa step children saa wɔn ani ka fie o maame no wɔ hɔ no ohunu sɛ ɛnyɛ ne maame no no papa no soso ntra fie maame no so nya tema ɛma saa abɔfra no mmɔfra no bebree wɔn dwendwen ara bi wɔn fi fie na wɔn akɔbɔ nnamfo nom na afei hwi nom ne sakawa sɛm ɛna wɔn wɔn de ne nan mu eti ɛɛ nneɛma ɛkɔfa ba na ɛdɔɔso paa ebi yɛ emotion sɛdeɛ maka no physical abuse emotional abuse And lots of parents bu ano a wɔayi wɔn n'awofo afi mu. Anaasɛ ebi nso so a, abɔfra no kɔ sukuu ara na ɔkɔfa nyinsɛn anaasɛ ɔkɔhyɛ obi nyinsɛn. Abɔfra barima tumi kɔhyɛ obi nyinsɛn na eh, ɔbaa no awofoɔ adi adi n'akyi aba. Ɛba saa a, bɛrima no meka sɛ ɛdu bi a ne ɛwɔ akura bi ase. Okay.
Me nua bi, me cousin bi, yɛ wɔn adi sukuu fam fɔ. Ɔdwane fi, ɛsɔ anɔpa yɛ hwɛ na yɛ hu, ɔdwane fi fie akɔda wira mu. Adɛn ntia? Wate wakɔhyɛ obi nyinsɛn no, wate sɛ saa anɔpa no, nipa na wakɔhyɛ ne nyinsɛn no awofoɔ ɛbɛ fie. Ɛti ɛsɛ ɔdwane na ɔtɔ wira mu. Saa nneɛma wei nyinaa ɛtumi de eh, depression ba. Ɛna nkurɔfoɔ nansa nso so yufo no, wohu sɛ kane tete no, sɛ wobɛhu sɛ obi da ɛtwi Mercedes Benz a, na wabɔ bra paa bi a ɔdi bɛ wɔ ne 50s. Nansa yi akwadaa ketekete na nti twenty twenty one na car ɔda mu no nti wohu no a na ɔso pɛsɛ ɔso kɔpɛ bi wobusa na ɔsɛ aa ɔdɛ bra bɛkɔ kyerɛ no nti saa nneɛma wei nyinaa atumi de depression ba ɛde ba so adwendwen pii ɛkɔfa adwendwen pii ɛde ba. Ebi wɔ hɔ nso a, sɛnea mede kan ka no, lack of basic necessities in life tumi de ba. Nneɛma a ehia wo wɔ abrabɔ mu a ɛsɛ sɛ wunya a, wo nsa nka. Ebi wɔ hɔ nso so a, na obi wɔ hɔ a na ɔhwɛ a ɔfo sɛ ne ho nyɛ fɛ. Ei, ɛno nso, ɛno nso tumi de ba. Ɔhwɛ ne ho sɛ ne ho nyɛ fɛ, na bosuo no ɔmpɛ. Ɔmpɛ. Nti a, ebia na bi a ɔbaa bi, obiara ka kyerɛ no sɛ, obiara, wohu sɛ mmaa bi wɔ hɔ a, wɔatra ase ara, obiara bɛse ne pɛ da. Ebia ara na afoforɔ deɛ ɔpɛ a wɔnte yɛn mma foɔ, mmarima se wɔn pɛ na ɛhom sika, ɔno deɛ obiara nka nkyerɛ no sɛ ɔpɛ ne da, obi bɛtumi de no kɔ mu hɔ wɔ saa da no mu bi de, ei, ɛɛ, obiara mmɛ, barima biara se mepɛ na ɛsene sɛ ɔsi so. Enti ɔhunu ho sɛ ebia Nyankopɔn a ɔbɔ no yie, wɔn deɛ wɔnyɛ, wɔnte anigyeɛ wɔ abrabɔ mu, enti ɔsɛ ɔtwa so. Obi wɔ sɛdeɛ, sɛdeɛ yɛdi kan ka, obi wɔ sɛ academic failures, obi wɔ ɔkɔ sukuu,

Okunute no, ɛfiri saa berɛ no na University no yɛ nhyehyɛɛ sɛ seesei deɛ wo feeli a, yɛ asake yie. Yɛbɛma wo akwan na woasane nso atwerɛ bio. Na ɛtɔ da bi a, nnipa, nneɛma a yɛyɛ wɔ wiase no, yɛyɛ wɔ wiase no, te sɛ adwuma a woyɛ, onipa a wobɛware no, ɛbɛtumi ama wo ɔhaw pa ara. Adwuma a wobɛyɛ, nipa a wobɛware no tumi ma wo. Adwuma a woyɛ, sɛ wowɔ passion for saa adwuma no. Okay. Nyɛ sɛ ɔmo wu o no no ɛbɛ ma wo pressure. Obi wɔ hɔ ɔyɛ doctor ɔfeel sɛ doctor foɔ gye akatua ɛti ɔnni ho passion na wakɔ hyɛ mu. Saa nkorɔfoɔ na ɔmo yɛ operation na ɔmo agya nneɛma agu nkorɔfoɔ yɛm na ɔmo apam. Asɛm o. Obi wɔ hɔ teacher adwuma yɛ yɛ di ahotɔ wɔ mu paa obi wɔ hɔ a kyerɛ sɛ me ɛbrɛ a me me me start kyerɛ adeɛ koraa na obi afrɛ me teacher. m'ani gye ho paa. Sɛ mewɔ tiri ade wɔ secondary school sɛ yɛbɔ akwan na nkurɔfoɔ kɔ fie koraa na me ho ntɔ me. Stress na wɔ hɔ a na m'ani agye. Ɛhɛn nti wohu sɛ wohwɛ wowɔ ho anigyeɛ. Ɛne sɛ mebaa ha koraa no the way a wokyerɛ nsɛm no kyerɛ sɛ ampa woakɔ ada no wɔ wo mu a. Na menim obi a ɔkɔɔ nursing. Okay. Ɔsuaa nursing na me ne no wɔ Kasoa. Ɔhyia me ɔse prof mawie nursing ne deɛ. Mekɔ adwuma no nso m'ani ngye wɔ adwuma no mu oh ɛnyɛ onni onni ho anigyeɛ sɛ ɔpɛ ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔdivert na ɔkɔ yɛ adwuma foforɔ n'ani ngye nti wɔnhu adeɛ pɔtee bi a Nyankopɔn de hyɛ wɔn nsa sɛ bɛyɛ na kɔdi nkurɔfoɔ akyi te sɛ obi akɔ sukuu ɔsɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ yɛ dɔkta obi akɔ sukuu ɔsɛ ɔpɛ yɛ wei ebia na wo Nyankopɔn adeɛ Nyame obi a wɔ wiase bia ma wɔn fa so obi a mu ɔyɛ useless. Wokɔ sukuu ne yɛ sukuu yɛ wo feeli wo anaa wo feeli a na ɛno nkyerɛ sɛ woyɛ useless ɛɛ sɛ wokɔ na wohwɛ adeɛ a ɛbɛboa w'abrabɔ mu wɔho nyɛ saa na da biara wodi nkurɔfoɔ akyi a na ɛde depression ne owuo ɛba nti obu a adekyerɛ adekyerɛ a ɛsɛ asɔfodie yi meyɛ ɔsɔfo okay wow sɛ nyankopɔn amfrɛ wo amma mu na wo a wofɔ so wo sɛ sɛ ɛkɛtwerɛ wɔn ti wobɛhyɛ mu a ɛna wɔn ti mu bi ɛsɔhwɛ so nkunim Wohwɛ no wɔ ɔmma asɛm, nsa ase nsɛm ne nsɛm a ɔmfa bua no wɔ ɔtwerɛ no mu. Sɛ Nyankopɔn frɛ wo ba mu a, ɔma wo honhom. Enti hu abrabɔ mu, hu adeɛ a wopɛ sɛ woyɛ, adeɛ a woyɛ a w'ani gye ho. Yɛntua kwa koraa a, ɔmfa ho. Ɛno nyɛ adwuma a Nyankopɔn de ahyɛ wo nsa sɛ fa bɛboa nnipa. Makodi nnipa akyi sɛ mepɛ sɛ mekɔyɛ dɔkta, mepɛ sɛ mekɔyɛ, sɛ Nyankopɔn faa saa adeɛ no maa wo a, mekɔdi akyire. Mɛka, mɛka asɛm baako akyerɛ wo. Berɛ a yɛwɔ university no, Legon no, early nineties no, eh, papa bi, na ɔma, ɔma me nsa, ɔsɛ ɔpɛ sɛ baako yɛ dɔkta, baako yɛ lawyer, baako yɛ accountant. Ɔno na atena ase na wahyehyɛ sɛ ne mma no, Mahyehyɛ. mmienu bɛyɛ dɔkta, Saa. accountant ne lawyer? Saa. Okay.

Ɔ first term, second term, tu kɔ foforɔ yɛfrɛ no FUE, First University Examination. Wow! Aha, wo paase a na ɔkɔ part one. Okay. Wow. Na ɔkɔ part two, afei na ɔgraduate. Na mmom, ɔbaa university no, na ka ɔwɔ sixth form, na ɔkɔpɛ sɛ ɔyɛ engineering, nso ne papa sɛ ɔpɛ sɛ ɔpɛ sɛ ne ba no yɛ doctor. Nti FUE no deɛ ɔpaase yɛ o, ɛna ɔkɔɔ part one. Afei ɔnkɔ lectures, ɔsɔre a ne Bible wasensan baabiara, wakenkan baabiara, a highlight baabiara, ɔnkɔ lectures. Ɛna afei ofeeli part one. Okay. Ɛhɔ ara na ne papa baa sukuu hɔ. Ɛna ne roommate no ka kyerɛɛ no sɛ, Wo ba no, ɔnkɔ lectures. Ɛna ɔse, Oh, adɛn na wonka nkyerɛɛ me? Nti na wonim adeɛ a ne papa yɛɛ? Ne papa bɛfaa no firi Lincoln hɔ na ɔde no kɔtenaa fie.

Two thousand ɛɛ nineteen ninety nine mesan kɔɔ Legon bio kɔyɛɛ me masters. Okay. Mehyiaa no no gate sɛ dɛn na wɔasi ayɛ so wretched wɔn sɛ abrabɔ no ankɔ yie ama me. Aw. Nti yɛ a yɛn parents no wogyaa nhoma bun yi. Wohu sɛ woyɛ parent a ɛsɛ sɛ wo so study wo mma no na wohu adeɛ a wɔwɔ passion for.

na me kyerɛ wɔn nti akyire a yɛ kɔ asɔre a the same thing na yɛ kɔ sua asɔre dɛm nti yɛ kɔ pɛ wɔn sɛ yɛ wɔn nyinaa nyɛ wɔn ade foforɔ na me nim sɛ baa bɛ yɛ ɔsɔfo nti asɔfo die no nyankopɔn deɛ ɛdi yɛ wɔn ɛhɛn nti sɛ wɔyɛ wɔn yɛ wɔn kyerɛ kyerɛ mu kura na kyerɛ sɛ saa ɛti biribiara obi a wɔ asase so no ansa na wɔbɛba nyankopɔn di biribiara dua ne mu a wɔde bɛboa nnipa. Sɛ woanku na woma no kɔdi nnamfo akyi a, ɛnna ɛmma ɔkɔ no. Nti hwehwɛ saa adeɛ no. Woyɛ owu, ɛyɛ sika wɔ mu o, sika nni mu o, ɛno na wonya a w'ani gye. Yɛtua wo ka o, yɛntua wo ka o, w'ani gye ho. Ɛnna ɛma wonyini kyɛ. Ɛnna ɛma w'asomdwoeɛ. Ɛnna ɛbɛma wɔn sika nso o. Ok. Yɛma mo nyinaa akwaaba bio. Ɛnnɛ yi me ne Dɔkta Sefa Owusu na ɛretwetwe nkɔmmɔ, na yɛn nkɔmmɔ no ayɛ dɛ pa ara. Yɛrekasa afa depression ho. Sɛdeɛ na wɔka no, ɛnyɛ obi akɔnnɔdeɛ ne odompo nso no. Ɛno nti no, obi wɔ hɔ a na deɛ ɔpɛ nyɛ deɛ wopɛ. Ɛno nso nkyerɛ sɛ senkyereɛ ankyerɛ sɛ wopɛ deɛ ɔno mpɛ no nti serɛ sɛ ɔno bɛpɛ deɛ wopɛ. Dabi. Ɛno nti awofoɔ, sɛdeɛ dɔkta reka no, ɛtɔre bia yɛnhwɛ nkwadaa no na yɛmma obiara nhunu sɛdeɛ n'akoma, deɛ n'akoma bɛn na deɛ ɔbɛtumi ayɛ. Na me yɛnkyekyere wɔn sɛ wo a wode no baa wiase nko ara nti ɔnyɛ wei. Ɛnyɛ saa, depression na yɛreka ho asɛm no. Ayɛ a na etumi nkɔ fa ba saa. Doctor yɛmmra yɛn nsɛm no so na yɛbisa sɛ ɛɛ relationship nsɛm mu no ɔbaa ne mmɛ bɛɛma nhyiam nsɛm mu no ayɛ a na ɛno nso ɛkɔ fa depression ba firi sɛ obi wɔ hɔ a ɛɛ deɛ ɛbɛba ne sɛ ɔne bɛɛma yi ana anante a bɛyɛ sɛ nka ɔba university na wabunu bɛɛma yi ɔne no anante a ɛfi deɛ ɔduru level 400 no a wɔbɛwie ne ne ɛɛ ne ne course no kyɛ sɛ wagya ne mu yayaaya ɛmɛɛma bebree na aba deɛ nanso na ɔno a wahyɛ no bɔ sɛ ɔne no bɛtena ne nkwa nna nyinaa nti no, obi aba wo so a yɛ engage. Ɛfiri the engage a wayɛ no, kyerɛ sɛ ate afa so. Broken heart, ɛno no ayɛ a na ɛde depression ba. Papaapa.
Ebi wɔ koraa a, obu a ɔntumi nwia ne sukuu na wagyae adesua no, nti wahu sɛ ɛtumi fa ne tirim. Mɛka kyerɛ wo sɛ, in the early, early nineties, na mewɔ University of Ghana, ebi, ebi fa abaayewa bi tirim saa. na ɔwɔ boyfriend Okay. na ɔpɛ sɛ ɔhu sɛ university bi dwufa na ɛyɛ obiara pɛ obi a ɔbɛware no ɔne no atwem koraa kyɛ mehu deɛ ɛbɛsi ɛsii ɔbaa no sɛ ɔmpɛ bɛrima no bio Ɔbaa no hu na ɔsɔ mpɛ ɛɛ na ɔsɛ ɔmpɛ sɛ ɔna ɔde sɔ no ahwem sɛ na ɔpɛ Oh. no na ɔyɛ rough sɛ ɔde sɔ no ahwem Wow. ɛna bɛrima no ɛyɛɛyɛɛyɛ na afei deɛ ɔgyaa n'akyi di ɔgyaa n'akyi di a Na voter hɔ korɔ no ara wakɔfa ne next room mate ɛna ɔne no redi akɔneaba. Ɔbaa no hu pɛ na afa ne yam. Afei ɛfaa ne tiri maa ne parents koraa baa university hɔ bɛfaa no kɔɔ fie. Wɔn bɛf ɛɛ ɛti saa nneɛma no ɛtumi ha adwene pa ara. Te sɛ sɛ asɔre mu deɛ anka ɛnyɛ sɛ wopɛ sɛ ɔware a.

Nti aware yɛ adeɛ a ɛho hia paa na mmom youth no deɛ wɔn nim ara ne sɛ me ne no akɔda, me me girlfriend ni, me boyfriend ni, yɛ date. Wɔn nim ka sɛ ɛno ara ne sɛ wokɔfa anaa na wo ne no akɔda, ɛno nko ara ne aware, ɛnyɛ ɛno no o. Ɛhɛn, nti woanhwɛ yie a ɛno bɛtumi ate wo nkwa so. Na nipa a wobɛware no ɔnyɛ nipa papa a ɔbɛtumi ate wo nkwa so ama wo. Nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yie paa. Okay, ɛ yɛbɛhwɛ ne fa bi sɛ Sɛdeɛ yɛreka no ara no, yɛnsan nso mfa nkɔ nkwadaa a wɔte nkurɔfoɔ nkyɛn. Ebia na ɔno deɛ ne na ne n'agya awu agya no, wanwu annyae no koraa mpo na na ahokyerɛ bi nti, ɛyɛ sɛ akwadaa no firi fie kɔbɔ ne sese. Obi wɔ hɔ nso a, na ɔkɔfa akwadaa bi atena ne nkyɛn a ɔhwɛ akwadaa no anaa biribi saa. Ayɛ a na nkwadaa no ahokyerɛ nni mu. Ayɛ a na nkwadaa no tumi nya depression, na deɛ wɔpɛ sɛ wɔyɛ no, wɔntumi nyɛ wɔ wiase ɔbaa yi. Papapapapapa. Woahu sɛ. Abɔfra biara anka deɛ ɔbɛnya anka ɔne ne papa ne ne maame na ɛte. Okay. Wotwa w'ani a papa yi, wotwa w'ani a wo maame yi. Mm. Ɛma wo di wɔn ho yie. Sɛ anka ɔba ne saa, mmarima bebree sɛn subammɔne nti, wɔn wo ara ansa na wɔn akɔware. Mm. Wɔn ware wie pɛ na wɔn de akwadaa no atena fie na wakɔware foforɔ na ɔde akwadaa no ama ne yere no. Ɔbaa biara nso, ɛsiane sɛ Ɛnyɛ ne ba pɔtee a ɔwɔ mu, ɛnyɛ ɔno na ɔwɔ mu nti no, ɔdɔ pa ara, parental love a ɔbɛnya ama abɔfra no, ɛyɛ a na ɛwɔ fam. Sɛ ɛnyɛ ɔno na ɔwoo no a, wɔ sɛ ɔyɛ ɔsɔfo maame koraa a, ɛyɛ a na ɛwɔ fam kakra. Nti ɛno na yɛkɔfa saa nsɛm no. Nti abɔfra bi wɔ hɔ a n'ani nka wɔ fie. Matumi te fa obi a, obi wɔ hɔ a, yɛhwie fufuo no, na yɛse ɔmmɛwɔ, ɔwɔ wie a, yɛse ansono.

Ɛne sɛ, mmarima no bi wɔ hɔ a, wɔntumi nhyira wɔn akɔnnɔ so. Ne yere no a ɔkɔwaree no no nso, ne ba no a ɔde no baeɛ no, ɔyɛ ɔbaa na ɔpɛ sɛ ɔfa, ɔsan fa ne ka ho. Ɛno tumi de ɔhaw pii ba fie mu. Enti sɛ yɛbɛnya paa a, anka wonwareeɛ a, bɔ mpaeɛ na ware.

Wohwɛ nkurɔfo a wɔn kɔ wɔn di tuo kɔ akɔnom bɔ yɛ ahwɛ wɔn sɛ wɔn yɛ gentle a dodoɔ no ara wofi ghetto ghetto ghetto boys na wɔn yɛ saa nneɛma no wɔkɔ no wɔn no hwi ni saa ohun nipa ohun ni saa akokɔ efisɛ wɔanya parental love obi a ne hɔ a yɛbɔ ne sɛ wɔn di bɔnne o ayi no bɛ wɔkɔ fi baabi a baabi na wɔbɛ fi no obu a yɛwɔ no to street mu wɔnya parental love yɛwɔ no ama no ankasa twa ɔbɔ ne bra ɔhazel.

Ɛno de ɔhaw ba papa. Sɛ Nyankopɔn pɛ sɛ wo nko ara na wowo a, anka ɔyɛ wo te sɛ wo ankasa wobɛtumi ayɛ wo ho ada na woawo ankasa woawo. Nyankopɔn pɛ ne saa nti, ɔwɔ ɔbaa na ɔwɔ barima. Enti, mmɔfra no a wɔwɔ fie no, wɔfa wɔn suban bi fi wɔn maame hɔ, wɔfa bi fi wɔn papa hɔ. Sɛ ɔbaa no nko ara tete abɔfra a, ɛkyea. Bɛrima nko ara tete abɔfra nso a, ɛkyea. Nti sɛ abɔfra no, wɔbɛtumi ayɛ stable wɔ abrabɔ mu a, ɛsɛ sɛ maame ne papa no nyinaa ka bom na wɔde wɔn sunsum kata abɔfra no so na wɔnyi no yie. Nti woka sɛ mewɔ sika nti, me ankasa mekɔwo na m'ankasa mahwɛ me ba a, Ɔhaw na ɔde brɛ abofra. Na kyerɛ sɛ doctor eh metie wo nsɛm no mu a na sɛ depression a yɛka ho asɛm awaregyaeɛ nso tumi de ba paa. Papapapapapapa deɛ obi a yɛagyaa no biara no te sɛ ɔwɔ bi a yɛabɔ no a ɔn n'ani abere obi a ɔgyaa aware biara ɔnyɛ happy in life Wow.
obi a ɔgyaa aware biara ɔn boaeɛ a ɔka sɛ ɔbɛgyae no ho atɔ no ɔboa ɛte sɛ woahu sɛ ɛte sɛ arrow arrow Okay pea.
pea. Wonim sɛ ewira biribi mu a, ewira hɔ a, na sɛ wotu a, esiane sɛ nkyɛn, ne nkyɛnkyɛn no wɔ ɛyi no nti no, ansa na ebetumi apue no, sɛ te na ho. Ɛhɛn, nti obi a wagye aware biara saa na ɛte. Ne wayɛ hurt, n'emotion asɛe. Nti. Onni, ɔnte sɛ first no bio. Wow. Ɛhɛn, ɛnti, nti na Bible no ɛte ase dɛ mɛ ɛte, sɛ wo ba no ayɛ yie a, Yesu wu nko ara na ɛde tua w'ade. Nyankopɔn wɔ deɛ nti a ɔhyehyɛɛ, nti wonim sɛ wo kɔ tɔ ade mono a, ade mono biara ma noa ka ho. Okay. Nti Nyankopɔn ɔbɔɔ yɛn no, ɔde Bible ama yɛn sɛ yɛn, yɛn fa Bible kwan so, so yɛn sɛ yɛto atwene. America ɔmo tete no na ɔmo bɔ twɛyɛ in God we trust seesei God no ɔmo sɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛte bio nti sɛ ɔmo biribi a ɛyɛ God bi ɔmo dane no abutu ɛne na seesei yɛ hunu amane seesei yɛ mpɛ sɛ yɛ bɛfa Nyankopɔn kwan na yɛ nante so bonsam kwan na yɛ pɛ bonsam so Bible sɛ ɔbae sɛ ɔkum bia na wasɛe obia na wasɛ kum to kɔgye n'akyi a ɔhaw koaa.
Ok eh me nsa nso ma waba me mpa doctor nsɛm a ɔka no ɛmu ɔdu paa yie na mmom no yɛn nsa nso nhwɛ ne fa bi doctor yɛbɛ busa sɛ eh nka me deɛ me sua nyinaa adwuma nka ɛwɔ me m'ani so sɛ mɛyɛ no nka me deɛ nka ɛno na me ka kɔ ho a m'ani gye ho paa yie meyɛ ababaawa a masi soɔ nanso asɛ sɛdeɛ ma bosuo tie nti no. Me wɔ degree no manya certificate no deɛ nanso adwuma bi a me wura mu biaa no boss pɛ sɛ ɔne me da nti ama m'ani ngye sɛ mɛyɛ adwuma bio ama sisiɛ no eh eh sɛ mɛka akɔ me boss ho no relation no nhyɛ da nni hɔ ɛno no eh ɛno nso tumi de depression ba sɛ Papaapa. yɛ yɛhyɛ no so sɛ yɛ biribi a berɛ a ɛnyɛ ne pɛ. Ɛyɛ a mmaa no tumi koraa ayɛ sɛ ɔku ɔku bɛɛma no. Ɔpɛ wo dɛ
wohyɛ no ɔwɔ dɛ dɛ ɔmpɛ obetumi eku wo. Wohu sɛ adeɛ baako a ɛwɔ mmaa ho no, mmaa yɛ nkurɔfoɔ bi a they attach emotions to everything they do. Nti ansa na ɔbaa ɔbɛgyaa ne ho ama barima sɛ barima ne no nna no, na ɔwɔ dɔ ma barima no. Barima deɛ obetumi ne ɔbaa da berɛ a ɔnnɔ no. Ɔreba deɛ ansa na ɔbɛgyaa wo ɔbɛgyaa ne ho no na ɔwɔ dɔ de ma wo ɛno ɛyɛ ba ɛba saa n'ani gye na mmom sɛ ɔmpɛ wo na wo fɔɔso na wo ne no bɛda deɛ nso so atirim ɛɛ bɔne bi aba bɛhyɛ ne tirim ma. Mmaa a wɔte saa no ɛɛ mmarima tirim yɛ den ɛdeɛ na obi bɛpɛ adwuma na ɔsɛ wo ne no ada ansa baabi a ɔbɛkɔ biara ɔsɛ wo ne no ada ansa nti sɛ mmaa a wɔte saa sɛ wɔgyina na wɔammrɛ wɔn gyedie ase. Nyankopɔn bɛhwɛ wɔn. Ɛɛ nti the bottom line no ɛyɛ Jesus, sure the bible. Me me sakra m'adwene mpo na mewɔ secondary school nineteen eighty two na ma saa time na madi eighteen years na mewɔ secondary school kɔ Kumasi high school sɛ na medi kan ka kyerɛ wo saa time no na

Wɔn wɔ sukuu asom dwo na wɔn ani kyɛn so. Ok doctor nti no kora kora no yɛ yɛ bisa sɛ depression no nti wo hwɛ mu a ne fa paa wɔ he? Ɛhe fa pa na wo bɛtumi aka sɛ ah bere wei anaa sɛ saa bea wei na depression no ayɛ a na ɛtae wo paa?
Ɛwɔ baabiara o na mmom nansa yi fufuru. Wohu sɛ wiase baabi a yɛkɔ no, emu ayɛ dede. Mmarima bebree wɔ hɔ a, sɛ wɔbɛware no, wɔnim sika a wɔde bɛware. Enti obi wɔ hɔ a, wobɛhyia wo classmate na ɔda kaa mu. Ɔse, Ah, na mepɛ wo deɛ, Nyame bɔɔ me baa wiase bɛyɛɛ dɛ. Wokɔ ne nkyɛn a, ɔse, Hɛ, masa, bra menkyerɛ wo. Ok.
Na wohwɛ nkurɔfoɔ a wɔde wɔn ho kɔ frɔm sakawafo a, ne nyinaa yɛ ohia, eyi a, depression. na ɔkɔ ɔakɔdi ne nua akyi na adu no akɔhyɛ otwa din bi a no wambu ano abɔ da ho. Ntsi ade no ɔwɔ baabiara o, nnansa yi youth no, wohu sɛ the way population no increase no, yɛ economy no so nntimi increase saa. Wokɔ Germany ne other places a, hɔn population growth rate no ɔyɛ zero na hɔn economy no so ennkurow. Hɛn ha yi, the population is increasing but the economy is not growing. Ntsi mmaa no tu fi beberee hɔ a wɔnnyɛ edwuma nnyɛ. Ntsi. Nyimpa no aboro edwuma no a ɛwɔ hɔ no so. Ɛhɛn, obi rebue skuul, tse fie bɛyɛ seven years, onnya edwuma nnyɛ. Ntsi otse fie, ne maame ne papa pie, na yɛ ɔbɛma eduan ama no edzi. Ɔtse hɔ saa ara, afei na adwen bɔne ba ne tsir mu. Awofo no koraa tumi ka sɛ, Ɛ na wowotow a wo mfɛfoɔ reyɛ adwuma no, wonhui? Ɛhɛn, wonhu deɛ ɔnyɛ ɔbrɛbo. Ɔho. Nti ne fa bi ne fa bi no nso so ayɛ afi yɛn Africans
mpaninfoɔ no.
Nyankopɔn bɔ yɛn yie paa. Sɛ nka aborɔfo no, sɛ nka ɔmo wɔ kwan bi sɛ ɔmo bɛfa so a ɔmo bɛtumi abɛpam yɛn afi ha na wabɛtena Africa ha a nka ɔmo ɔmo pɛ papa. Nso sɛ ɔmo ntumi. Yɛ ha yɛ very rich. Nsuo tɔ every eh all all year round. Wotumi dua biribi a ɛyɛ yie. Ɔmo hɔ no nte saa o. Eti yɛwɔ biribiara wɔ ha. Wohwɛ UK, ɛdeɛn na wɔwɔ? Wɔwɔ cocoa, wɔwɔ gold, wɔwɔ oil. Yɛwɔ biribiara nso so ahia yɛn wɔ ha. Adɛn ntira? Sɛ adwene a ɛte mu no nyɛ. Oh, adwene no, adwene no nyɛ papa. Ɛno nti na yɛte sɛ nka yɛbɛnyini ara bɛtumi asesa yɛn attitude. na yɛbɛtumi ayɛ adeɛ a ɛfata na ɛbɛboa yɛn nyinaa. Yɛbɛtumi akɔ sika wɔ ha paa o, na mmom akɔdi nkurɔfoɔ kakra bi hɔ, ɛna dodoɔ no ara di hia. Nhyira armed robbers no nso, wokɔ society biara a robbery dɔɔso no, kɔ South Africa, kɔ Nigeria, kɔ even US, ɛhɔ no inequality no, ɛkyerɛ sɛ nnipa no a wɔyɛ rich ɛna poor no, ɛmu twe. Nti ɛkɔba saa a, woda ɔkaa mu a, na obi atwetwe wo na wabɛkum wo. Mafa. Anyɛ na wafa because wo nko ara na wode sika no. Na mmom sɛ yɛkyɛ na ɛkɔ obiara hɔ a, abrɛ ma ɔman no mu bɛtwe. Obiara bɛyɛ busy. Obiara yɛ busy. Sɛ yɛsɛ mpanimfoɔ sɛ adidija wɔ hɔ nsuo ne muna nenam. Ɛɛ muna nenam. Nti na youth no sɛ fix the nation no because wɔn ahu sɛ wosɛ sika nni hɔ. Nanso wɔn ahu. Sɛsɛɛ mete ha yi. Sɛ ɛɛ ɔkyena.

car kɛseɛ na ɔkɔ awia kɛseɛ na ɔbɔ nsra kaa no na nyan wɔ sɛ nka yɛ nyinaa ayi fufu no dadwene dadwene ana yɛ boa ayi kriti yɛ bia meka ho sɛ China fɔ ata ti dua koko yɛ yɛ ho na sɛ ɔbi sɛnde video bi brɛ mɛkɔ a wɔn hata koko yɛ yɛ wɔ kura se no yɛ de koko ne gu apas yɛ bia sɛ bubu saa wɔn ayɛ technology bi a wɔn de bu ayi so na nsuo taa na wɔn kasa pia kɔsɛ bɛ Eduruu bea a na ankasa mfe aba, na wɔanhwɛ yie a bɛyɛ sɛ mfe kakra bi a ɛbɛba no Amonfoɔ sɛ wɔn team betwa yɛn. Galamsey no nti nkurɔfoɔ retwitwa wɔn kokoo nyinaa gu adua retu galamsey. Sɛ aban no taa hɔ no, nka wɔn pɛ asase. Wokɔ Ghana ha deɛ mahu ne sɛ. Sɛ obi yɛ bosome adwuma na yɛma no hundred cedis koraa a, n'ani gye.
N'ani gye ho.
Ogya bosome so a ɔbɛgye ne sika. Ɛnti wɔn a wɔnkɔɔ sukuu da na wɔwɔ ase a, wɔn ahoɔden a ɛde bɛdɔ no, yɛ wɔn adwuma na wɔnnɔ. Wode pa asase na yɛ wo sɛ woyɛ cocoa plantation. Nnamfo a wɔkum bosome no so a yɛtua wɔn ka, yɛbɛnya, yɛbɛtɔ, yɛbɛnya. Seisei no, wo sika ani no nnɔ. Na ɔba abɛtɔ na w'anɔaɛ. Wo se wo se wo se ɔnfa aduro wei ngu so, ɔnfa ngu so, ɔbɛyɛ no deɛn biara ɛbɛtɔ baabi no oburoni bɛka sɛ ɔntɔ bio efisɛ obiara ncontrol kuani no. Kuani deɛ ɔyɛ no deɛ ɔpɛ na ɔde yɛ no kooko. Wahu nti na mmom aban ti si mu na wapa asase kakra na wafa libres agu mu a wɔdɔ de produce cocoa no, yɛde use scientific methods de produce a ɛno bɛboa saa na China foɔ wɔntumi ntwaeɛ da.

ok na kyerɛ sɛ ɛɛ dɔkta nsɛm a ɔka nyinaa no ɛkyerɛ sɛ infact aban no so wɔ asudie ne sɛ sɛdeɛ medi ka kaa deɛ sɛ ɛdigya wei ani hu na ne nam nti sɛ wodidi na ɛɛ nipa no wɔndidi bia ɛyɛ ana kasa Ehm doctor ayɛ a na nsɛm bi ɛsɛ eh yɛ didi a yɛn kasa saa na akanfoɔ ɛka no sɛ yɛte table mu na yɛdidi a yɛn kasa na wei deɛ sɛ obi redidi na deɛ ɔndidi no sɛdeɛ ɛyɛ sɛ ɔkasa ɛno nti na sɛ youth no ɔmo kasa nti ɛyɛ sɛ ɛnyɛ youth no mfomsoɔ sɛ ɔmo kasa firi sɛ na ama yɛhu sɛ eh mpaninfoɔ no ɛredidi ɛna yɛn no yɛn aduane no yɛndi bi nti yɛse deɛ ɔredidi no so ne kwan so ɔkasa. Wo sɛ deɛ ɔnni bie no nso deɛ ɛyɛ sɛ ɔkasa but ɔno deɛ hwee nhyɛ n'anum. Ɔbɛkasa na ade baako nso a ɛha adwene paa baako ne sɛ nkɔkora na ɔmo bɛdu no bebree hɔ ɔmo adi bro wohu sɛ Ghana ha yɛn mmra sɛ wodi sixty years a kɔɔ na obi mmra obi adi sixty nanso ɔsesa ne age ɛna ɔda so te mu obi abue sukuu a bra babunu paa a ɔsɛ ɔbɛyɛ adwuma yɛ akɔkora no te hɔ. Hu hu sɛ nkɔkora no mmom nyɛ adwuma na mmabun na wɔwɔ ahoɔden te fie. Ano yɛ very dangerous. Sɛ yɛpɛ sɛ asomdwoeɛ ba kurom a, ɛwɔ sɛ yɛma obiara yɛ busy. Obiara, ahoɔdenfoɔ, obiara recruit job ma obiara na obiara nya bi yɛ na obiara yɛ busy. Dɛ no wosɔre ara na wokɔ adwuma nti wonhu obiara ɔkɔbɔ korɔ no. Na yɛgya wɔn gu mu saa ara, obi awie sukuu, owie university, ɔnnya adwuma nyɛ a.

Ti wei nyinaa ɛsɛ wɔn nso ɛsɛ wɔn kɔ pension mpanyinfoɔ no. Nkɔkora nso ti wɔn ate wɔn age so. Ɛno nti na saa adeɛ a Doctor Bawumia kɔfa aba yɛ yɛ paa. Okay. Saa Ghana card ɛno wotumi tu w'age so. Okay. Oh na sɛ mate mpo sɛ yɛwo abɔfra pɛ na yɛde no ahyɛ mu ɛhɛn nti ɛbɛtɔ bere bi no saa nsɛmfoo no a nkurɔfoɔ bi di no obi adi seventy years on paper wadi forty ɔsɛ wadi forty five. Wohu bi paa a ɔsɛ ɔdi 45 minutes. Ɔba kɔma obi aba na ɔnkɔ.
Wow, that's great, that's great. Okay, doctor, you make the ambo ambo me. Na ne kura kura no, yeah, can you say, eh, a foot obe na ode ma, eh, mabuna, say bi omo depression ni mu. And I say even omo kura na omo ni depression ni aso no, so omo anwi yom beko no foot obe na ade omo mabuna eti ni na. Bible aka wɔ Nnwom ɔha ne dunkron hyɛ mu nkron mu, ɔse adeɛ a aberanteɛ ɔbɛhwɛ na ɔde bɛte n'abrabɔ ho ne sɛ ɔbɛtie Onyankopɔn asɛm. Meka kyerɛ wo sɛ me Onyankopɔn asɛm na akora me, nyɛ saa anka ebia anka me ne wiase. Na saa time no a Deeper Life baa ɛyi Kumasi foforɔ no, na saa time no yɛn nyinaa kɔ asɔre wɔ Santase, na mewɔ Kumasi High School. Okay. Ebi wɔ hɔ a metumi fa fam. afiri Kagyetia na manante saa ara akɔ Kumasi High School ɛfiri sɛ makɔ asɔre afiri Santa sɛ medu Kagyetia menni sika a mebɛfa kaa. Mepɛ Onyankopɔn asɛm. Enti sɛ wopɛ sɛ wo ho tɔ wo asase so na woyi Bible si nkyɛn a, ɔhaw nko ara. Yes. Mpanyimfo no, sɛ wɔpɛ sɛ wɔtɔ wɔn ho a, ɛsɛ sɛ wɔfa Nyankopɔn akwan so. Wosuro Nyankopɔn. Ɛnyɛ ne sɛ, yɛka sɛ wofa Nyankopɔn akwan so, ɛnyɛ sɛ wokɔ saa nkurɔfoɔ yi a wɔte dade a nokorɛ mu nsuo yi ne ɛɛ yɛfrɛ no sɛn ɛɛ.
Dadeɛ bi twa dadeɛ bi mu, last two sender no. Okay. Ɛwɔ sɛ wosesa na Nyankopɔn ma wo nkwagye. Wohia nokorɛ mu nsuo, wohia abura mu nsuo, wohia Jesus mogya no na ɛkora wo. Wokɔ asɔre biara ne yɛtɔn yɛn la, ɛnyɛ asɔre papa. Asɔre biara a yɛka Nyankopɔn asɛm, ne yɛkyerɛkyerɛ wo kwan sɛ wobɛ kwan a wofa so a wobɛtu bɔ bɔ abrabɔ kronkron mu. Woyɛ akronkron ni a wobɔ mpae Nyankopɔn ti. Enti wo nsa ho, wobɛtwa yɛn ntɛm. Wonam sɛ wonam a, wohu sɛ wohwɛ a wobɛtua yɛn. Obi, ɔde yɛ, nnora koraa mehwɛ obi a ɔde yɛ ti, ɛsɛ wate soro. Wokɔ,

yɛaka nyinaa no wode bɛyɛ adwuma ne sɛ mo nti na yɛwɔ ha na sɛ panin nni hwee koraa no ɔwɔ abɔkyɛ nti no sɛ panin retu yɛn fo sei a na ɛyɛ nhyira nko ara Doctor Sifa Owusu a ɔyɛ Senior Lecturer wɔ University of Education ha Winneba ana ɛnɛ no wobɛ sɛ yɛabɛto akye no na nsɛm a ɔkae no menim sɛ wo w'ani agye ho. Yɛbɛda wo ase, wɔn a wɔnyaa berɛ de hwɛɛ yɛn Mɛsrɛ sɛ wo bɛ share video yi no sɛ depression ho nsɛm no dɔkta aka baabi a kyɛsɛ sɛ wo nso wo kaa yɛ ho na wo tie yɛ no. Ɛ ɛ Akokoas media na wo hwɛ yɛ firi na me a me di dwumadie mu kyea me ɛne Akokoa mpanin nsɛm. Minister of youth baako pɛ me paa kyɛw ayɛ a na sports no deɛ me ne ngye ho nti ɛyɛ minister of youth Akokoa mpanin nsɛm. Makra mo hyia yɛ frɛ dɛ bɛ me da ase.